Jien niftakar, ġifieri konna nagħmlu xwabel mill-injam li nsib, nagħmlu l-qawt, il-vleġeġ pereżempju, qed tifhem. Ehm, Konna nilabu, ġieli anki tal-gwerra konna nilabu, ngħidu sma ħa nagħmlu gwerra kontra grupp ieħor. Ingaraw il-ġebel letteralment pereżempju, u biftehim ġieli ngħidu sma s-sibt filgħodu se nagħmlu gwerra nagħmlu mod. Eh, Konna nilagħbu ħafna tal-cowboys, Qed tifhem, Indjani, insomma. Int min kont tkun il-Cowboys jew l-Indjani? Ehm, ma niftakarx eżatt, ġifieri max ġeneralment iktar niġru mbagħad tal-Cowboys u l-Indjani kienet tiġirja najtu ta' parsin l-Indjani, blajta tal-Indjani, per eżempju, hekk qed tifhem, ġifieri ehm, Konna nilagħbu, jekk ħammur iktar u iktar lura terġa' iktar ma konna tfal niftakar. Konna nsibu pakketti ta' sigarretti mormijin. U konna naqtulhom il-cover tagħhom u mbagħad ikollna nfaddluhom u nilagħbu wiċċ u ġejjen għalihom. Ġifieri, jien niftakar kien hawn trickets, aristocratic, Workman.
X'inhuma daw? Ditti tal-sigaretti? Sigaretti, ditti tal-sigaretti. Ġifieri u kollha u kienu kollhom stampi sbieħ, eh, ġifieri għalina tfal. Ta' ma kienx hawn biex telab, ma kienx hawn ta' ma nasibx kien hawn xi toys. Jew xi ħadd se jagħmlu l birthday party jew xi ħaġa bħal-lum ta' ġifieri. Daw kienu ġifieri. Allura Konna, insomma, għalina kienet tkun loba dik, u xed. Xiex nġemmaw il-pakketti ta' sigar. Naqtawlhom il-fejs tagħhom, għax il-kaxxa tal-pakket ta' sigaretti fiha ġiex naħat u l-ġnub. Sewa. Ma ta' qoddim kien ikollha il- stampa. Sewa. Mhux bħal tal-lum, jidhir l-lum kull ma jkollok l-isem tal-Rotmans pereżempju, mhm. ma dak iż-żmien kienu jkunu eh, bi stampa propja, tifhem. Allora konna naqtawhom pereżempju nġamgħu mbagħad fil-imsil ta' ma tifel ieħor tgħidlu nilagħbu għal tnej jew għal tlieta Tagħmlu tlieta kull wieħed jolli, wieħed jolli, jollihom hekk, jifflikkihom, u l-ħor jgħid wiċċ jew ġejjen. U mbagħad kif jiġu wieħed jerbaħu hekk qed tifhem. Eh, ġifieri huwa l-verżjoni aħna kellna l-pogs li kienet ċaġa simili, mbagħad il-boċċi li kienu ċaġa simili, li inti taħżen ċertu ammont ta' xi ħaġa, u mbagħad eh, eh. noqogħdu u ssir isa l-valuta, issir li jkun għodu nilabu għal-valuta. Konna nilabu xixu, Logħba esa ma nafx nagħmlu nsemmielek ma eh, biċċa njama żgħira xixu u njama oħra biex txutja bih, bħal meta emma ġaqt trap il-krikit, eh, flok għandek ballun għandek. Nsejt kif kienet eżatt, imma tgħidx kemm kienet logħba ġifieri akkanita. Eh? Rip il-ħajt. U jisa tipu ta' baseball imma injama. Dak għal dak li qed iżomm u titfawlu njam oħra. U ejjew, lew l-ħor jitfalu per esempio xixu l-ħor jitajru per esempio, qed tifhem bil Nasab ġulin sabilna stampa ta' xixu, xixu dik, xalih dik ara, jekk jekk tagħti daqqatajn. Dawk iż-żewġ it-tfal qed jilagħbu x-xiġu. Inkredibbli kemm eh, fil- Biex għajjena li niftakar din l ċirku konna nilabu, nsibu xi ċirku xi rota ta' xi prem antika u namlu la bicċa xi ħaġa eh, bicċa ħadida li tista' timbotta biha nixxejpjaw la pereżempju mbagħad parful kettun fiha biex nistgħu niġru biha, tifhem affarijiet hekk. Kontu tkunu inventivi u ssibu mezz li t-divertu.
Bħala tfazzar, eh, kullħat kien jivvin, kienu jivvintaw, da mux borna biss, ta' għaxet li ma' Malta kollha dak iż-żminijiet kienu kienu xi ħaġa komuni din. Li però ninnota hawnhekk huwa illi f'dik l-età tiskanta kemm it-tfal jitalmu. Għaliex? Fl-meta għattajt? L-età zaħira li tila jilabu fl-imkien it-tfal, mux taħt il-supervision tal-ġenituri. Għax daqt nitkelmu fuq żmien, familji kbar. Allora għandek l-om id-dar, il-raġel mar jaħdem. Eh, il-familja jem sitt tfal, per eżempju, eh, tminja ġieli, jek mux għaxta ġieli kunu għem, eh, insomma, issa. Allora, il-subin speċenti ħorġu jilabu barra, sa' u they venture out, mhux ma jibqgħux fit-triq tagħhom biss, anki jmorru lil hinn minn hemm. Mela qed nilagħbu konna nkunu mhux taħt is-supervision tal-ġenitur jew ta' xi ħadd kbir. Issa dik tgħaddi minn esperjenza inti fejn tibda titgħallem tiddeċiedi għal rasek. Tiddeċiedi x'inhu riskjuż ħafna, x'mhuwiex riskjuż ħafna, kif tassessja l-karattri ta' dak li jkun, tgħid dan tifel kattiv, tgħid dan tifel qalbu tajba. Din l-esperjenza naħseb jiena llum it-tfal ma jistgħux jgħaddu minnha għax meta jkunu qegħdin jilagħbu taħt fejn naf jien, ġo ġim jew xi istituzzjoni oħra taħt is-supervision tal-kbar għad, l-imġiba tagħhom mhix fri, eh? Eh, eh, allura ikun hemm din restrizzjoni.
U taħseb li ehm, tiżviluppa iktar ċertu tip ta' karatteristiċi jew ħiliet? Tiżviluppa l-personalità. Tiżviluppa l-personalità. All round tiżviluppa.
Tiżviluppaha iktar malajr. Ħafna iktar malajr hija, hija iktar hija. U tinsiex iktar ma tkun żejr il-bniedem iktar ma jkollu ehm, ikun iktar kreattiv, volja kun għandek żejr, ġura. Illum dik naħseb li ntilfet jiena.
Mela, tlaqna?